Immorru l-Imtarfa, fid-dar ta' Christopher Calleja.
Rajt! Ih, kemm hu ħellu dal-bambin! Eh, dak eh, minn Betlem għamul mill-injam, skultura fl-injam kollu. Minn eh, sok, minn sok dak kollu.
Għal qalb Christopher dan il-presepju partikolari naplitan.
Dan fih 14 il-piet, Huwa kollu magħmul minni ġifieri. Min-nofs il-bambin. Għandek fejn ir-raja li jagħtu każ x'inhu jiġri, u għandek is-sinjuri bħal speċi ma jinteressom minn xejn bqgħu jiddevertu ma jinteressom xejn jiġri mhux xejn jiġri.
Christopher żar Napli seba' darbiet. U beħsibni nibqa' mur għax bħalma tara għad jinqas ħafna.
Ix-xogħol fuq il-presepji jkun għaddej is-sena kollha. Kif jgħaddi għandna ninkisser kollox nerġa'. Moħħi huwa presepji.
Is-siġra tal-Milied ta' Christopher hija mżejna b'boċoċ minn pajjiżi tad-dinja kollha. Din fija mal-109 u disgħin biċċa huma kważi kollha magħmulin mill-ħġieġ.
Waqt li jkun qed jixtri barra minn Malta, Christopher jirnexxilu jsib boċċa bl-awguri ta' Malta. Min jara jaħseb li għax għandha miktub il-mirdi tajjeb, ġiet minn Malta. Però dik ġiet minn ħafna bod, dik ġiet mill-Amerika. Mill-imtarfa immorru rabat fid-dar ta' Lorraine Farrugia. Lorraine hija om xaxa tal-makeup. Eh, jena nħobb nżejjen, ma tantx naqblu fuq dan l-affarijiet ġifieri.
Kif żgur qed tindunaw lil Lorraine joġbuha ħafna l-Father Christmas. Issibila minn kull tip. Min idoq id-drums, minn bil-qeda jiċċaqlaq, Min fuq it-train, min jitgħannaq me Merry Christmas u ħafna ħafna aktar. Mill-Father Christmas ta' Lorraine għat-tiżjin ta' Kyle fiż-Żurrieq. Lil Kyle insibuh jistenna barra. Minkejja li għad għandu biss 15-il sena, Kyle jarma kollox waħdu. Jekk jiġi l-Papa armar fil-festa, kollox ġimgħa kbira, kollox li jkun hawn. Jarma mal-faċċata. Xi tlettax-il elf bozz għandi, ġewwa u barra. dak il-bambin kien qed tagħmlu n-nanna tiegħi li jaħfilha. U minn dejjem xtaqt li kollu eżatt wieħed bħalu.
U dan il-bambin ivvintaħ Kyle stess. Dak il-bambin li hemm hemmhekk hawn minn ġol kaxxa tal-ħaxix. Mar mejtiex u vintajt bambin.
Imma kif in dilettant daqshekk tal-miliet? Ma nafx ta' kollox dilettant, xin nara dar tkun qed issuq il-mammi niddelliqa biex nara. U kaj, jieħu gost li twieled fit-23 ta' Diċembru. Insomma, xi rigal wieħed, imma jkun akbir imma ħjar. Kieku ġi xi rigali.
Miżuri għal presepju ta' Anġel Guilford fix-Xgħajra. Dan il-presepju Anġelu żewġa għamluh minn kaxxi tas-sulfarini.
Għadjar dejjem għamilna tliet xhur fuq kull waħda biex nibnu għasew.
Waqt li nkunu fitri, Jgħidilna dan ir-raġel ħelu, bl-isem ta' Simon Sweeney, mill-Iskozja. Konna fi triq u għajtilna Simon hawnhekk biex jirina l-presepju li għamlet il-mara tiegħu b'differenza.
Jgħidilna li l-mara tiegħu Marija, li hija Maltija, ħadmet dan il-presepju bl-idejn fl-Ingilterra. The kings, the shepherds, Joseph, Mary, these are Dickensian mice from the Dickens series.
Marija ġġorr dan il-presepju magħha kull fejn tmur. She brings him out every Christmas. My wife's name's Maria, by the way. Simon jgħidilna li l-mara ma tafx li ġejna aħna u jridna niffilmjaw dan il-presepju biex jagħtiha sorpriża għal 50 sena anniversarju miż-żwieġ tagħhom. In February the 4th, we celebrate our 50th anniversary.
Oh, that's so cute!